Felly, Prif Arolygydd Robin Mason, ath April Jones ar goll neithiwr, den nos Lun. Ble chi arni nawr? Wel, mae'r Arolygydd Robin yn bod ath Grisiau Neu Alwen neithiwr tua saith o gloch bod April Jones wedi gerbyd, ddim yn bell o'i thŷ hi yn ardal Bryn y Gog, Machynlleth. Ath hedd weisio'n lanna, ac ers 'ny mae llawer o ymchwiliadau wedi cael eu wneud, pobl allan yn chwilio'n gorfforol, ardal Machynlleth a rhwng amgylch y dre, A ma plismyn erill allan yn edrych ar ymholiade a ni'n siarad a pobl yr ardal, cymryd cyngor o heddweision erill, specialist advice falle gallwch chi weud, o bobl ym Mhryden sy efo profiad delio da'r materion hyn, ni'n siŵr bod ni'n neud y gore i ca'l yy dod â i yy i ffwrdd gartre te fel mae dad. A faint o dystiolaeth sydd gyda chi i i fynd arni ar hyn o bryd? Ar y foment mae gwybodaeth da ni o yy ffrindie April, nhw oedd y rhai doth yy bod ni'n cael y galwad i ddechrau, a ni'n siarad â nhw, ni'n siŵr bod ni'n cael y gwybodaeth gorau o nhw. Plant ifenc 'dyn nhw, April pump pump mlwydd oed yw hi, yym ni sy'n neud siŵr bod ni, ma' nhw oedran tebyg i April, so ni sy'n neud siŵr bod ni'n cael gymryd y wybodaeth gallwn ni o nhw I wneud hynny, yym, achos mae'n blant mor ifainc, nes i wneud siŵr bod ni'n defnyddio plismyn tydi, hyfforddi, i wneud y gwaith 'ny. A mae'n grefft i gael y gwybodaeth mas nhw, bod y plant yn siarad â ni, yn siarad yn naturiol â ni, bod ni'm yn pointio nhw mewn unrhyw gyfa- yym unrhyw ffordd i ni isie neu bod nhw'n cael y gyf- gwybodaeth yn y ffordd ore'. Ydych chi'n dilyn unrhyw linellau penodol ar hyn o bryd? Wel, ni'n edrych ar unrhyw beth, unrhyw wybodaeth gallith unrhyw un rhoi i ni, ni'n edrych arnyn nhw. Mae'r incident room wedi cael ei yy yym yy seto lan yn Aberystwyth, Unrhyw boddest â pobl, ni'n edrych arnyn ni, ni'n prioriteisio'r inquiries i weld beth yw'r infor- yw'r gwybodaeth ni'n cael o bobl. A ydych chi'n credu bod y dal yn ym Machynlleth neu yn nghanol Barth Cymru? Wel, ni'n edrych ar y Machynlleth, ni'n rhagor o ymchwiliadau corfforol, searches, yn ardal Machynlleth, tan bod ni'n gwybod yn gant y cant mewn ffordd bod hi ddim yn ardal Machynlleth. Ni, ni yn edrych a siarad â pobl tu allan i Machynlleth hefyd, i wneud siŵr bod ni'n cael Tel nid y ddou beth yr un pryd os gall chi ddeall i cael neud siŵr bod ni mewn mision yn byd yn lleol a cadw llygad ar ar yr ar yr yy pethe tu allan i ardal Cwmlleth. Ie. A fi'n deall bod yy y bobl leol wedi bod yn yn yn dda iawn yn ymateb ac yn myn' allan i chwilio yy hoffech chi d- dalu teyrnged o gwbwl iddyn nhw ne'... Ma' ma'r pobl lleol 'di bod yn ardderchog yym fel chi'n gallu ddeall ma' rwbeth fel 'yn yn rwbeth Yym, sydd yn digwydd yn aml iawn yn Heddlu Dyfed-Powys, ddim yn digwydd aml iawn diolch byth yng Nghymru neu ym Mhryden. Mae'r pobl, llawer nhw falle, rhieni, nabod y teulu April, pobl lleol, a mae pobl tu allan yr ardal Machynlleth 'di dod, 'di dod i helpu. Dros nos, mae 'na gannoedd 'di bod allan yn edrych rhwng ardal Machynlleth, defnyddio'u gwybodaeth lleol s'da nhw, falle le gall y plant fynd, gall rhywbeth ddigwydd. Ac eto bore 'ma, mae 'na gannoedd 'di dod lan i'r yy canolfan hamdden Machynlleth. Peth pwysig 'da ni yw neu' siŵr bod ni'n yym defnyddio'u egni nhw mewn ffordd iawn, bod nhw'n nas, bod nhw'n allan yn saff, a bod ni'n gwybod be maen nhw wedi wneud, a defnyddio'r gwybodaeth 'na. Ie. Ac o ran asiantaethau eraill, ydych chi'n cael help gan heddluoedd eraill neu gan... Ydyn, ni'n yy 'di bod ni'n cael cynnig o help gen yy yym heddluoedd yng Nghymru a yym yn Lloegr, ni'n edrych siarad â pobl o yym specialist departments eraill gallai weud, sy' efo'r yym expertise, y wybodaeth gallu helpu ni, ni'n siŵr bod ni'n edrych ar y peth iawn. Ie. A beth yw cam nesaf yr ymchwiliad nawr? Wel, mae'r, mae'r, fel o'n i'n gweud, ymchwiliad yn cario mlaen o fel o'n ni 'di neud dros nos, yym, a fydden ni'n gweud unrhyw un sy' unrhyw wybodeth ynglŷn, os o'n nhw 'di bod yn ardal Machynlleth, Nithwr ag arni ar tua saith y gloch, a 'di gweld unrhyw gerbyd, falle, yym, disgrifiad fel rhywbeth fan fach, neu rhywbeth fel transit net, box shape, falle rhywbeth debyg i Land Rover falle, rhywbeth cerbyd fel 'ny, ch'mod? Lliw gole, falle llwyd neu gole, chi'n meddwl bod hi'n dechre mynd yn hwyr, Ag efyd oedd yym oedd y goleuad y stryd. So falle lliw goleu fel ni'n edrych. Uh, fel o'n i'n sôn, um, falle bod y gwybodus angen fod bod April di mewn ochr y gyrrwr, falle bod ni'n meddwl bod i'n mat y gyrrwr, neu falle chwod uh, cerbyd llaw ochr chwith o dde. So falle unrhyw tebodeth, chos sy'n llawer o rheini, wedi lle